Salam hemmäňize. Seýredeliň bu jahan atly dünýä gezelenç wideoma hoş geldiňiz. Bu gün Italiýanyň we dünýäniň iň gözel şäherleriniň biri bolan Wenesiýa şäherinde. Wenesiýa şäheri bilşiňiz ýaly dünýädäki iň romantik şäherleriň biri diýip atlandyrylýar. Bu şäheriň içinde transport gatnaşyklary diňe Gämileriň üsti bilen alnyp barylýar. Şäheriň içinde ulag köçeleri bolmandygy sebäpli, diňe gämiler ýa-da ýöräp ýollardan geçip bolýar. Şu wagt men Italiýadaky näçinji günüm, iki gün Milanda galdym, iki gün Florensiýada galdym, bir gün Rimde galdym, iki, dört, bäş, bu gün Italiýadaky altynjy günüm. Ertir nesip bolsa, Wenesiýa şäherinden Budapeşe gitýäs. Şäheriň içinde ýüz on ýedi sany ada bar we dört ýüz sany köpri bar. Bu şäheriň içinde gezmek üçin siziň iki wariantyňyz bar. Birinjisi, ýa şäheriň içinde diňe aýaklaryňyz bilen ýöräp gezmeli, ýa-da ikinjisem, şunuň ýaly görşüňiz ýaly kiçi gaýyklary ulanyp, gitjek ýeriňize gidip bilýäňiz. Ýerli halkyň köp kişiniň esasy özleriniň bir gaýyklary bolýar, çünki göni öýleriniň gapdallarynda gaýyklaryny baglap goýýarlar, nirä gitjek bolsalar, göni şo gaýyklar bilen gitýärler. Wenesiýa bolsa kanallaryň we maskalaryň şäheri diýýärler, çünki Örän owadan kanallar we derýalary bar we biri-birinden owadan maskalary bar şäheriň. Maska satýarlar, owadan-owadan maskalar. Şäheriň ilat sany bolsa iki ýüz togsan bir müň dokuz ýüz bäş adam. Ony ýaly gaty uly şäher däl. Siziň hemmäňize hem şun ýaly gözel şäherlere syýahat etmegiňizi arzuw etýän, nesip bolsa iň ýakyn wagtlarda arzuwlaryňyza gowşup, Çyn ýaly gözel şäherlere gelip, owadan suratlar çekdirersiňiz we gowy ýerleri görersiňiz. Indi gezmäne başlalyň! Şäheriň merkezinden gostinislamyza barýarys, otelimize. Otelimizi tapmaly. Tapmagy maksat däl, bara hemme tarap suw. Gön isleýän wagtyň garşy tarafa geçeýin diýseň geçip bileňok. Ýok, bir köpri tapmasaň. Ve jaýlar görüşüňiz ýaly suwuň içinde. Aý bulaň fundamenti gowy gatap gidendir gara hiç hili zyýan görýän däldir. Galýan otelimize gezelenjimiz boýunça iň köp tölän otelimiz şul otel. Çünki şäher biraz gymmadyrak Wenesiýa. Şu wagt otelimizi gözleýäs tapyp bilemizok. Gaty kyn bärdar adres tapmak. Birinden adres soranyňda-da meni tapyp bilme mümkinçiligiň azdar eliňde kartaň bolmasa. Kartada mine şu taýda dik görkezýä oly. Aý taparys daş. Şol ada ýazýa şoňa basyp göreliň hany. Italiýa gelip pizza iýmeseň bolmaz. Hökman pizzany Italiýada iýmeli. Tagamy ýaman gowy. Günümizde iň köp iýilýän fast food çalt naharlaryň arasynda pizza gelýär. Pizzadan bilşiňiz ýaly, eger nahar bişirmäni ýaltansaň ýa-da nähili diýsem, studentler zatlar içýärler, köpüsi pizzany terjik etýärler. Pizzanyň bun ýaly dünýäde meşhur bolmasynyň sebäbi, Aslynda, Italiýada gadym döwürlerde bir pukara halkyň iýýän nahary bolupdyr. Ýagny baý adamlaryň däl-de, pukara halkynyň iýýän nemesi bolupdyr. Pomýoryň üstüne pomidor, tomaty çalyp we mozarella peýnirini üstüne çalyp şeýdip iýýärler eken. Ýöne bir gün, bir müň sekiz ýüz segsen dokuzynjy ýylda, printsessa Margarita şo mozarella peýnirini iýip görüpdir başda. we şony ýaman gowy halapdyr, tagamyny gaty gowy görüpdir we şo gowy görendigi üçin hem artyk şu köşgüň içinde pizza iýmän emmekşä maslahat beripdir. Indi bu pizza diňe pukara halkynyň öýünde däl-de, öňde gelen synplaň öýlerine ilip başlapdyr.

For forty euro. For how many minutes? One hour. One hour forty euro. Bir sagadyna kyrk ýewro diýdiler. Şu görýän gondollaňyza bir sagadyna kyrk ýewro. Aý normalny. Näçe adam alýar? Iki, dört, bäş adam alýar. Bäş adam sygar. Ine Wenesiýanyň agşamlary şun ýaly. Daryjyk-daryjyk köçeleriň arasynda ýöräp geçip gidibermeli. Howa bu gün gowy, salkynjak. Gyzgynam däl, sowugam däl. Indi şu wagt nirä barýas? Sergka girýäs ine. Church. Görkezeýin ine size. Ine bärsi. Church.

Daşary ýurtlarda okap ýören hemme türkmen talyplaryna Italiýanyň Wenesiýa şäherinden salam ugratýan. Okuwlaryňyzda, egzaminleriňizde, işleriňizde hemmäňize üstünlik arzuw etýän, okuwlaryňyzam wagtynda dynyp, ata Watanymyzda gowy işler alyp barjmagyňyz üçinem üstünlik arzuw etýän. Şu wagt Wenesiýada ikinji günümiz. Ine täzeden şähere gitdik geldik merkeze. Şäher aýlanmak üçin. Gündizem irden göresimiz geldi. Ine üç-dört sagatdan gitmeli Wenesiýadan. Ine bir zat görkezeýinmi? Owadan meýdan. Suw bilen dolan meýdan. Düýn hiç ýerde suw ýokdy bu ýerde. Gurydy. Bu gün bolsa suw basyp ýatyrypdyr. Mundandyr iki hepde öň ýaly şu taý doly dyzyňa çenli suwdy. Dyzyňa çenli suw. Mun ýaly wakalar köp bolup durýar Wenesiýada. Şu aýaklarymyzyň suwa degmemesi üçin şun ýaly köpri ýazat edipdirler. Suwuň derejesi ýokarlanjak bolsa, derrew gijeden taýynlap goýan bolmaly bu zatlary bular.

Ine bärem ostanowka duralga, gämä münýän duralgalary, gämä münülýän. Taksilary görýäňizmi? Gämi taksiler. Aý gaty üýtgeşik dünýä daray bäri. Diňe suwuň üstünde ýöreýän bir zat. Taksi çagyrýan, taksim gelip dur göni.

Mena şu wagt merkezden hem uzagrak bir ýere gitdik. Haýdaşlap ýöräp barýas şu wagt. Ýaman owadan-aý gara jaýlary. Şu wagt Wenesiýada awtobusa mündik aeroporta barýas indi. Trawiso diýen aeroportyna. Awtobus bilen bir sagada gidilýär. Awtobusa on iki ýewro töledik. Aeroporta gitmek üçin biraz köpräk tölemeli bolýar. Rimden Wenesiýa gelmek üçin on iki ýewro, on üç ýewro töledik awtobusa on sagatlyk ýol üçin. On tars, on üç, on bäş ýewro töledi öýtýän. Rimden Wenesiýa çenli on bäş ýewro. Soňat Wenesiýadan aeroporta çenli bir sagat üçin hem on iki ýewro tölýär. Aeroporta gitmek mydama gymmada düşýär, ýerde bolsaňyzam. Seýil edeliň, bu jahan atly dünýä gezelenç wideonyň ýene bir bölüminiň soňuna geldiňiz. Wideony, umuman, halansyňyz diýip umyt etýän. Öz gezenje ýerlerimden size gowy wideolary taýynlap size görkezdim. Eger wideony halan bolsaňyz laýk goýmany ýatdan çykarmaň. Wideo barada düşünjeleriňizi aşakda kommentariýalar bölümine ýazyp bilersiňiz. Nesip bolsa gezelençlem ýene dowam edip durmakçy. Bärden şu wagt Wenesiýanyň aeropordundan Budapeşe barýas. Ýa Budapeşe bir sagatdan samolýoda münmeli we Budapeşe uçýas. Wagt aýyryp wideony göreniňiz üçin köp sag boluň. Saglykda görüşeliň.